Köpimiziň çagalyk döwründäki iň gowy ýatlamalarynyň birnäçesi, sabyrsyzlyk bilen garaşýan ýekşenbe günündäki söýgüli multfilmlerimizdir. Tom we Jerry, Mickey Mouse, Barbie ýaly animasiýa multifilmlerini bilmeýän ýokdur. Animasiýa indi gündelik durmuşymyzyň aýrylmaz bölegi ýaly. Olara filmlerden wideo oýunlaryna çenli, reklama wideolaryndan telefon programmalaryna çenli ähli ýerde duş gelýäris. Ýöne, bir asyr mundan öň animasiýalar häzirki döwürden tehniki we görnüş taýdan örän tapawutlydy. Animasiýa döredilen gününden häzirki güne çenli ajaýyp üýtgeşmeleri başdan geçirdi. Bir müň dokuz ýüz altynjy ýyl, Gülkünç ýüzler. Animasiýanyň başlangyjy onuň atasy hasaplanylýan Jeýms Stýuart Blaktonyň gara tagta hek bilen surat çekip, Gülkünç ýüzler atly sessiz bir filmi ýasamagy bilen başlanýar. Tomas Edisonyň Nýu-Jersidaky Blakmoriýa studiýasynda düşürilen bu film taryhdaky ilkinji animasiýa hasaplanylýar. Bir müň dokuz ýüz sekizinji ýyl. Fantasmagoria. Fransuz karikaturist Emili Kol tarapyndan döredilen bu animasiýa iki minutdan we ýedi ýüz sany çekilen suratdan ybarat. Bir müň dokuz ýüz on dördünji ýyl. Dinozawr Gerti. Winser Makkeý tarapyndan ýasalan animasiýa filmi bolan Dinozawr Gerti ilkinji meşhurlyk gazanan multfilm gahrymanyndyr. Onuň aýratynlygy bu animasiýada keyframe tehnigini, ýagny bir hereketiň başlangyç we soňky nokatlaryny sazlaýan sistemany ulanan ilkinji film bolmagydyr. Bir müň dokuz ýüz ýigrimi ikinji ýyl. Parohod Willi. Hemmämiz diýen ýaly bu gysga animasiýany tanaýarys. Bu multifilm Disney kompaniýasynyň ilkinji sesli multifilmi hasaplanylar. Bir müň dokuz ýüz otuz ikinji ýyl, Güller we agaçlar. Indi ol reňksiz animasiýalar öňki döwürde galdy. Onuň ýerine reňkli we has janly animasiýalar ornaşyp başlady. Güller we agaçlar atly bu multifilm Technicolor kamera bilen düşürilen ilkinji animasiýadyr. Bu animasiýa Disney kompaniýasyny ykdysady taýdan kynçylyklara sezewar etse-de, uly başarnyga eýe boldy. Bir müň dokuz ýüz otuz ýedinji ýyl, Gar pamyk. Garpamyk multfilmi ilkinji bolup uzyn hem-de iň kiçi aýratynlygyna çenli düşündirilen animasiýadyr. Bir müň dokuz ýüz altmyş bir Ýüz bir dalmatin Ýüz bir dalmatin animasiýa filmi Disneýiň kserografiýany ulanyp ýasan ilkinji animasiýa filmidir. Kserografiýa Çester Karlson tarapyndan döredilen göçürme edýän guraldyr. Bu tehnika hem wagt, hem zähmet taýdan olaryň işini örän aňsatlaşdyrypdyr. Her bir gahrymanyň esasy böleklerini elle çekmegiň ýerine, olaryň göçürmesini ýasamak işi ýeňilleşdiripdir. Bir müň dokuz ýüz segsen bäşinji ýyl, Mark Tweýniň başdan geçirmeleri. Mark Tweýn, Tom Soýer, Hak Finn we Bekki Täçer hakyndaky bu film Wil Winton tarapyndan döredilen ilkinji uzyn stop-motion filmidir. Stop-motion, dürli suratlaryň birleşmegi esasynda taýýarlanylýan wideo görnüşidir. Bir müň dokuz ýüz segsen sekizinji ýyl, Towşan Rojer. Towşan Rojer janly film bilen multfilmi bir kadrda birleşdiren ilkinji uzyn filmdir. Ondan başga-da, bu filmiň ýene bir aýratynlygy Bugs Bunny, Mickey Mouse we beýleki multfilm gahrymanlarynyň bir filmde jemlenmegidir. Bir müň dokuz ýüz togsan bäşinji ýyl, Oýunjak hekaýasy. Oýunjak hekaýasy hemmetaraplaýyn kompýuterde ýasalan ilkinji uzyn animasiýa filmidir. Iki müň ikinji ýyl, Ýüzükleriň şasy. Piter Jeksonyň Ýüzükleriň şasy atly filminde animasiýa senagatyna täze usul oýlap tapylýar. Bu filmiň ikinji bölümindäki animasiýa gahrymany bolan Gollumy janlandyrmak üçin onuň hereketlerini ýerine ýetirjek aktýora ýörite eşik geýdirilýär. Kompýuterde Gollumyň keşbini şol aktýora ýerleşdirip, onuň hereketlerini yzarlaýan sistemany oýlap tapýarlar. Muňa gysgaça Mocap sistemasy hem diýilýär. Iki müň on ikinji ýyl, Paranorman. Stop-motion usuly uzak ýyllardan bäri entägem ulanylmaga dowam edýär we has-da kämilleşýär. Laika studiýasynyň Paranorman atly multifilmi häzirki güne çenli iň gowy düşürilen animasiýa hasaplanylýar. Bu animasiýada otuz bir müňden hem köp ýüz şekilleri ýasalypdyr. Şeýle-de, Laika gurjaklary ýasamak üçin tri-de printeri ulanan ilkinji kompaniýadyr. Netijede, animasiýa senagatynyň ýönekeý çekilen suratlardan kompýuterde ýasalan filmlere çenli uzak ýollar aşandygyny görýäris. Animasiýa häzirki günümizde şeýle bir sepgide ýetdi welin, janly düşürilen film bilen animasiýany tapawutlandyrmak örän kyn.